Helo a chroeso i hefyd y podlediad am siaradwyr Cymraeg newydd gyda fi, Richard Nosworthy. Yn y penod yma, dyn ni'n clywed stori un o'r enwau mawr yn y byd dysgu Cymraeg, y doctor Cymraeg. I enw go iawn ydy Stephen Rule. Athro Cymraeg ydy e, mae e'n dod o ardal Wrexham, ac erbyn hyn mae dros 100,000 o ddilynwyr gyda fe ar y cyfryngau cymdeithasol. Ond sut wnaeth Stephen ei hun ddysgu Cymraeg? Nôl yn 2021, nes i recordio sgwrs gyda fe am hyn. Ar un adeg, doedd e ddim yn ddigon hyderus i siarad y iaith tu fas i'r ysgol. Felly byddwn i'n darganfod sut mae e wedi magu cymaint o hyder. Nawr, cyn i ni ddechrau, noddwr y podlediad yma ydy fi. Pan dwi ddim yn neud y pod yma, dwi'n helpu pobl i gyfathrebu yn well. Mae hi mor bwysig bod achosion da yn cael eu clywed. Felly dwi'n cynnig hyfforddiant cyfryngau, hyfforddiant ysgrifennu copi a chyngor strategol. Dwi'n gweithio gydag elusennau a'r sector cyhoeddus yng Nghymru. Os hoffech chi gymorth i gyfathrebu yn fwy effeithiol, ewch i fy ngwefan i, www.richardnosworthy.cymru, am fwy o wybodaeth. Nawr, dyma fy sgwrs gyda Doctor Cymraeg, a nathon ni ddechrau gan siarad am 'i blentyndod'.
O'n i'n galw tai- ga- galw fatha taid fi yn taid, yy, fel oedd pawb arall yn wneud, yym, ond yn siarad Saesneg o ddydd i ddydd, ond ond o'n i'n jyst meddwl bod taid yn yn air Saesneg, you know? Yym, so ie, oedd oedd y oedd y Gymraeg o gwmpas, ond yy oedd neb yn siarad o, deud y gwir. Yym, ond yy o'n i'n lwcus iawn yn y yn yr ysgol gynradd, yym oedd 'na oedd 'na bwyslais mawr ar y Gymraeg, yym oedd hi'n wneud lot mwy o wersi fel n- fel wnaeth o yym... fel wnes i ffeindio allan wedyn pan wnes i fynd i i'r ysgol uwchradd, bod ni'n wneud lot fwy o Gymraeg yn yr ysgol gynradd na lot o ysgolion cynradd yy eraill. So yy oedd 'na rywbeth wedi yym... wedi uh, sticio fo fi fel petai pan o'n i'n yr ysgol gynradd. So dwi'n meddwl dyna lle ddath y, uh, y cariad tuag at yr iaith, swn i'n deud, ie. Yeah. So, uh, fe es di ysgol Saesneg, do? Ond wneud Cymraeg fel ail iaith, felly? Ie, fel wnes i ddeud, oedd o oedd o ddim yn, you know, yy it wasn't sold as ail iaith pan oedden ni yn y yy pan oedden ni yn yr ysgol gynradd. Oedd o jyst yn wneud bach o Gymraeg o, you know, weithiau, neu jyst taflu fo mewn pryd bynnag. Ond yy, ie, pan es i i ysgol uwchradd, dyna lle wnes i, wel, Cymraeg ail iaith, fel 'dyn ni'n nabod o heddiw, a a ymlaen at yym wneud TGAU ail iaith a a Lefel A wedyn, ie. Wyt ti'n cofio pam wnest ti ddewis yy dysgu'r Gymraeg yn yr ysgol? Yy, tibod be, yn Blwyddyn Saith o'n i wir ddim yn ddim yn licio'r iaith. Ddim ddim ddim byd o ran, yym, yr iaith ei hun, jyst o'n o'n i'n jyst meddwl ar y pryd, ma' you know ma' gen i air am 'chair', pam dwi angen un arall? M- gen i air am you know fatha 'house', pam dwi angen un un arall? A oedd o... o'n i ddim yn casáu'r iaith, yy you know, ond ond o'n i ddim yn, yym, o'n i ddim yn gweld y pwynt fel o'n i'n gweld o wedyn. Yym, ie, dwi'n meddwl bo'... Blwyddyn wyth oedd o, a jyst un athrawes yn deutha fi, you know, dych chi'n wneud yn dda iawn yn y yn y cwrs 'ma, dych chi'n... you know, mae Cymraeg yn yn datblygu'n dda iawn gen ti. Yym, a o'n i'n meddwl, o waw, ma' ma' rywun wedi gweld, you know, bo' fi'n tr-... o'n i'n trio b- ym ym ym mhob pwnc yn yr ysgol, ond ond jyst i i glywed hynna yym gin gin athro neu athrawes, oedd hwnna'n you know, wnaeth hwnna helpu fi lot fawr, a dyna dwi'n trio wneud wrth wrth fy ngwaith yym bob dydd rŵan. You know a dwi'n meddwl bod motivation yn yn yn rywbeth enfawr pan dach chi'n sôn am... yn enwedig pan dach chi'n sôn am yy dysgu ieithoedd. Yym so ie na- wnaeth... hwnna wnaeth yym... jyst rhywun yn dangos bach bach o obaith a ffydd yno fi, dwi'n meddwl, dyna dyna oedd o, ie. Ers blwyddyn wyth, o'n i jyst meddwl, you know, dyma dyma be dwi eisiau wneud, dwi isi-... 'swn i'n 'swn i'n caru bod yn rhugl yn y Gymraeg, a a pan o'n i'n wneud Lefel A, o'n i jyst meddwl, you know, d- d- 'swn i'n probably gallu siarad rŵan, yy probably siarad Cymraeg efo bach o hyder, yym you know 'swn i'n probably gallu wneud hyn, a ond o'n i isio bod yn yn berffaith. O- os o'n i os o'n i isio dysgu'r iaith 'ma, o'n i isio wneud o'n you know iawn. A so ie, es i i brifysgol yn Aberystwyth, yym, efo, wel, oedd 'na un arall yn y yn y grŵp oedd gynnon ni yn y brifysgol, oedd 'di dod o'r un dosbarth lefel A yn yr un ysgol â fi hefyd, a wedyn wnaeth yy wnaeth un... uh, ddod ar ôl ni y flwyddyn wedyn hefyd. So yn y, yn y tri ond ni o, o, o'r ysgol, um, nath wneud Cymraeg o fewn dwy flynedd oedd yn, oedd yn anhygoel, really. Felly pryd ddechreuais ti defnyddio'r Gymraeg tu allan i'r dosbarth yn y prifysgol?
Uh, yeah, mae'n gwestiwn da, actually. Um, Ti'n meddwl beth, swn i'n meddwl, 'swn i'n meddwl ella amser TGAU neu Lefel A, ond dim efo pobl. Yym, o'n i'n ffeindio, ma' hwn yn mynd i swnio'n, yym, weird iawn rŵan, ond o'n i o'n i... yr unig bobl oedd gen i, wel, yr unig berson oedd gen i i siarad Cymraeg efo, yy, oedd fi fy hun. Yym, a o'n i'n o'n i yy yy... o'n i'n, mae'n definitely swnio'n weird rwan, ond o'n i'n sort of, o'n i'n, o'n i'n, o'n i'n commentatio ar fy mywyd i yn, yn fy mhen. O'n i'n, o'n i'n, o'n i'n deud pethau fel, o, dwi'n cerdded i fyny grisiau, um, a o'n i'n, you know, dwi, dwi eisiau bwy, dwi'n mynd, a o'n i'n siarad efo fi fy hun. Um, a honestly, oedd, oedd hwnna di, dwi'n dwi meddwl, um, di, di helpu lot fawr. Um, pan o'n i ar y cyfrifiadur, o'n i'n, o'n i'n enwi ffolderi ar y, ar y laptop neu ar y, ar y cyfrifiadur, beth bynnag, um, efo enwau Cymraeg, o'n i'n ail-enwi recycle bin i bin ailgylchu, jyst i, jyst i gael yr ymarfer, um, a jyst i ddefnyddio iaith gymaint ag o'n i'n gallu. So, um, p- p- pro- probably, ie, yeah, amser prifysgol oedd yr amser pan wnes i deimlo'n hyderus i, i ddeud, dwi'n meddwl beth, dwi, dwi angen siarad efo pobl rwan, I'm gonna, I'm gonna lose my mind. Um, a, a dyna, dyna oedd yr amser, ie. Yeah. Um, a, a ges i job yn, y, yn yr ail flwyddyn yn, yn Aberystwyth, mewn fatha um, siop fach, um, the hardware store bach. a oedd hwnna yn baptism of fire wir, yym, a o'n i jyst... o'n i mor ddiolchgar ges i'r siawns i wneud hynna, 'cos heb hwnna, 'swn i ddim yn meddwl, yym, byse Cymraeg fi yy cystal ag ydi o rŵan, rili. So ie... Ie. ...a probably amser amser amser yym brifysgol, 'swn i'n deud, wnes i cael y hyder i ddeud, timod be, dwi'n dwi'n fed up o fod yn yym nerfus ac ofnus o siarad Cymraeg, dwi jyst mynd i wneud o, a wnes i. Da iawn, da iawn wir. Felly mewn siop, uh, gweithio mewn siop yn Aberystwyth yn, yn siarad gyda chwsmeriaid yn Gymraeg felly oedd wedi wneud y gwahaniaeth? Ie, yeah. o oh, bendant, ie. Yeah. Um, HNAR Alice oedd yn, yn Aberystwyth, mae wedi cael erbyn hyn, ond dwi dal mewn gysylltiad efo'r um, efo hen perchenog na. Uh, Ann oedd hi'n absolutely ffantastig efo fi, a, a hi nath i, i, i ryw raddau ddysgu'r Gymraeg i fi. A wedyn o'n i'n... Uh, lot o bobl oedd dod mewn oedd, oedd ffermwyr. So o'n, o'n, i, o'n i ddim yn... O'n i ddim yn, o'n i ddim yn meddwl bod bod nhw'n siarad Cymraeg efo fi weithiau, i fod yn deg. Mae gen i lot o ffermwyr sy'n ffrindio fi rwan, a, a dwi dal yn meddwl bod Cymraeg nhw yn uh, wahanol, nawn ni ddeud. Um, ond, um, na, jyst iddyn nhw o'n i jyst trio gweithio allan beth oedden nhw'n ddeud, a wedyn trio ymateb, a yym, oedden nhw mor neis pan o'n i'n methu dallt, a so, o sori, wnei you know wnei di ddeud hwnna yn Saesneg plis, neu neu beth bynnag. A a dwi'n jyst cofio tr- dros y y ddwy flynedd o'n i'n o'n i'n gweithio yna, yym, o'n i'n co- dwi'n cofio jyst jyst... teimlo'n llai nerfus bob tro, a yym, a dwi'n cofio, you know, tro cynta o'n i'n cael sgwrs efo pobl yn Gymraeg, o'n i'n sort of, o'n i'n wneud fatha dawns fatha ar ôl wneud, oh my God, dwi 'di siarad Cymraeg efo rywun! Ond pan pan ti'n gweithio mewn siop, you know, ti'n methu wneud y y victory dance bach 'ma, achos ma' rywun arall yn aros i gael ei syrfio, you know? So ti'n gorfod bod yn, "O, diolch yn fawr, hwyl fawr", a wedyn person nesa', yy, "Ie, yym, su'mai, croeso, you know, sut all- sut alla i helpu?" a bob dim. Yym, so ti ti ddim yn cael yr amser 'na i fod yn falch o dy hun mewn ffordd, ti jyst gorfod, "Just I'm in it now", a ti jyst gorfod jyst gorfod wneud o. Ie, yeah, da iawn wir. A dysgu, dysgu racen, a dysgu tafodioeth oh, uh, Ceredigion. Yes, mae'n ma ma acen unigryw iawn. Um, yeah, oedd yna amser, oedd yna amseroedd lle fyswn yn dweud allan ac efo, uh, a wedyn bys yna uh, fe a, a llaeth, a yna'n gymysgedd anhygoel o o o o acen. Yym, oedd o'n oedd o'n anhygoel, ie. Yym, a dwi'n meddwl bod hwnna 'di helpu fi mewn mewn ffordd. O'n i'n jyst meddwl yn yr ysgol bod, you know, dydy 'gyda' ddim yn bodoli, it it's just 'efo'. Yym, 'fo', dim 'fe'. A ti ti ddim yn ti ddim yn twtsio arno fo weithiau, ond yn Aberystwyth, does dim... doedd 'na ddim cuddio o'r ffaith bod um, bod yna bendant uh, tafodieithoedd gwahanol ar draws Cymru de. Mm, yn sicr.
Yn, yn amlwg iawn, mae, mae gen ti ddiddordeb mewn ieithoedd yn gyffredinol, uh, gan Oes. bod ti wedi dysgu ieithoedd Celtoedd uh, yn y prifysgol. Felly, pa ieithoedd eraill ddysgys ti yn y prifysgol? O, paid, paid gofyn i fi siarad dim am, am rwan. Ond, uh, na, um, na nes, i, uh, nes i ddewis wneud gwyddeleg a llydaweg uh, yn y brifysgol, a wedyn oedd na, oedd na ffrind sy'n sy dal yn ffrind i fi, James, oedd o'n astudio tuag at PhD pan, i, pan roeddwn ni yn y, y, y drydedd flwyddyn, ac oedd o'n wneud uh, geileg yr Alban hefyd, a oedd o ddim eisiau bod ar ei ben ei hun yn y yn y dosbarth, so wnaeth tua pump ohonon ni joinio fo jyst i ddysgu Gaeleg yr Alban hefyd. So ges i flas o'r tair iaith yna, um, i gyd trwy gyfrwng y, y, y, y Gymraeg, oedd yn anodd ar y dechrau, um, ac um, So, oedden nhw'n deud, pethau fel, oedden nhw'n yy miazo yn Llydaweg, fatha mae g- wel yym fatha 'it's mine, you know, I own it'. A wedyn oedden nhw'n deud, wel, yn Gymraeg, dyna VCBA. Ar y pryd, o'n i... be 'di VCBA? O'n i yy o'n i byth wedi clywed y term yna o'r blaen. So oedden nhw'n deud rywbeth yn Llydaweg... neu Gymraeg, a o'n i ddim yn dallt be oedd o yn yn yn Saesneg. So oedd hwnna'n, yy, oedd o'n oedd o'n ddiddorol weithiau i wneud hynna trwy gyfrwng yn Gymraeg, ond ond bendant wedi wedi helpu fy Nghymraeg i rili, i feddwl amdano fo, yym, i ddysgu iaith newydd trwy gyfrwng iaith. doeddwn i ddim cweit yn rhugl yno fo ar y pryd, you know. O'n i'n dysgu dwy iaith ar yr un pryd, ond yym o'n i o'n i'n clingio wedyn ar y Gymraeg o'n i yn gwybod, a oedd hwnna'n sort of cryfhau fy Nghymraeg i ar y pryd, os 'di hynna'n wneud sens. Yym, achos bod fi'n sort of dibynnu ar y ar y Gymraeg i ddysgu'r iaith newydd 'ma, Gwyddeleg, Llydaweg, Gaeleg. you know, beth bynnag. Yym, yy, fel wnes i ddeud, roedd o'n cry- cry- cryfhau yy, y Gymraeg o- oedd gen i. So, yym, ma' bendant wedi helpu, ond yy, ie, dwi dal efo diddordeb mawr yn mewn dysgu ieithoedd. Dwi 'di dysgu bach o Gernyweg a Mynaweg erbyn hyn, a yn trio siarad bach o Wyddeleg efo'r babi newydd sy gennyn ni. So, ie, maen nhw'n dal yn rhan rhan mawr o o fy mywyd. Yym, ond ie, roedd o'n roedd o'n brofiad diddorol ar, ar y dechrau, siwr. Wel, mae'n swnio'n hanod o ddiddorol. Byddwn ni wrth fy modd i ddysgu rhai'r ieithoedd yna rhyw ddydd. Uh, ond y Gymraeg uh, nath sticio felly uh, yn bennaf. Um, felly, be digwyddodd ar ôl graddio? Es di ymlaen i ddysgu um, pobl eraill? Do, a ti'n gwybod be, pob tro dwi'n siarad am hyn efo bobl, mae'n ma ma hyfryd iawn bod, bod chi wedi gwneud hyn efo fi a, a dod ar y, ar y podcast yma, um, jyst yn y podlediad, dylswn i ddeud, yn gofyn amdan hyn. Ond pob tro dwi'n dweud, dwi'n teimlo mor cheesy a mor cliché, ond o'n i wir yn teimlo ar ôl dysgu Cymraeg, o'n i'n meddwl, you know, I kind of want to give something back. A, you know, fel sy'n dweud, mae'n swnio'n cheesy iawn, ond o'n i'n meddwl, you know, o'n i'n mwynhau Gymraeg yn yr ysgol, oedd lot o ffrindiau fi ddim. A o'n i'n meddwl, wel, efallai 'swn i'n gallu newid hwnna efo n- efo pobl ifanc. 'Swn i'n gallu wneud o'n hwyl, gallu dangos bod 'na bwynt, yym, i'r iaith, ac yym a dyna oedd fy... yy, dwi'm yn siŵr beth ydy philosophy yn Gymraeg, ond ond dyna be oedd philosophy fi, yym, jyst i, yym... you know, i, i trio ddangos i blant bod na, bod na hwyl i gael y iaith. So yeah, ar ôl y brifysgol, nes i, nes i wneud um, tar Gymraeg i, i, i fod yn athro Gymraeg. Uh, ers yna, dwi wedi dwi bod yn athro ers deng mlynedd ac yn, ac yn dal i, i fwynhau ac yn, ac yn, ac yn caru dysgu'r plant yma. Mae'n ma, ma dwi'n dwi mor ddiolchgar a dwi'n dwi, dwi lwcus iawn, dwi'n gwybod hynna. A llynedd fe nes di gyhoeddi llyfr am ddysgu Cymroeg hefyd. Do, um, yeah, nath hwnna ddechrau fel just rhywbeth i fi fy hun. Wel, i deud y gwir, nath o ddechrau fel oedd hen athrawes fi yn, yn yr ysgol uwchradd, uh, oedd yn dysgu lefel A i fi. Uh, oedd hi'n rhan o uh, Ferched y Wawr yma, Women's Institute yn, yn Sychdir, yn Sir y Fflint. A oedd uh, yna, uh, maen nhw'n cael fatha, gwesteion i, i siarad am beth bynnag really, a a'r dydd gol Dewi cwpl o flynyddoedd yn ôl, yy nath hi ofyn i fi wneud fatha speech bach, a dwi'n cofio be' nes i sgwennu ar gyfer y yr araith 'ma, y speech bach 'ma, yym o'n i'n meddwl, you know, ella bysa pobl eraill eisiau clywed hwn i i i ddangos iddyn nhw, you know, bod dysgu Cymraeg yn bosibl, mae pobl yn gallu wneud o, dwi ddim yn reit glyfar o gwbl, ond you know, dwi, dwi di dysgu Cymraeg, ma, ma, os dwi'n gallu wneud o, gall rhywun wneud o. Um, a just ar ôl wneud hwnna efo'r Merched y Wawr, um, nes i just adio at yr araith ma, just adio mwy, adio mwy, um, mwy o straeon, mwy o hanes yr iaith, mwy o bob dim o'n i'n meddwl fysa pobl sy'n eisiau dysgu Cymraeg eisiau darllen. Um, ac uh, nath o droi yn 50,000 o eiriau, a meddwl, blincin heck, lle mae hwn wedi dod o? um, a ni'n meddwl, do you know what, um, pam lai, you know, os, os dwi ddim yn gwerthu un, dim problem, ond oedd o'n just rhywbeth i fi ar y dechrau, a meddwl, do you know what, nawn ni drio. A mae lot o bobl wedi, wedi prynu o, a mae lot o bobl wedi darllen o ac yn siarad efo fi a dweud, o oh, waw, uh, you know, nes i fwynhau y llyfr a uh, diolch yn fawr iawn. A ma, oh, mae'n ma deimlad uh, anhygol. A, ti'n meddwl dwi'n siŵr bod ti'n cael yr un peth efo, efo podlediad, just pobl sy'n neud rhywbeth, you know, just um, mor, uh, beth i'r gair, mor, um, dwi'n siŵr, um, beth i'r gair, Yy. Na, mae 'di mynd. But mor mor sy- mor syml a yym mor syml a'n unselfish mewn ffordd a a podlediad neu ysgrifennu cwpl o bethe neu twîtio dipyn bach am y Gymraeg. Mae pobl wir yn gwerthfawrogi o, a mae'n mae'n deimlad neis iawn i fod ar y yr yr ochr yma o'r peth ynde. Ie ie ie. So mae ll- enw'r llafur yw uh, Welsh and I, ddylwn ni ddweud, um, sy'n ar gael ar-lein a mewn lly- siopau llyfrau, siwr o fod. Yy, ydy, ie, mae'r ga-... wel, mae'r galar, yym, yn anffodus, cough cough, ar ar a- Amazon ar hyn o bryd. Welsh yn air ddi, ironic name, Welsh yn mei, dwi'm ei- eitha siŵr, dyle fo fod. Ond yy, ie, yym, ie. So ma'r ar ar gael ar Amazon, ar Kindle ac yn y blaen, a ma' 'na ambell i siop sy'n sy'n wneud o. Yym, ma' 'na un yn yr Wyddgrug, y Bala. Yy mae un yn Rhuthun wedi cael gen i, yym un yn Porthmadog. So yy a dwi'n dwi'n gweld siopau newydd bob tro a meddwl, you know, 'dych chi isio gwerthu hwn i fi? So yym ie, ma' 'na ma' 'na ambell i siop, ond y y y lle haws, fel wnes i ddeud, yn anffodus i gael o ydy yy ar Amazon. So yy na, diolch am y plwg bach yna. Ma' ma' da- ma' dal i werthu cwpwl o copïau. So yy ie, I'll take that. Da iawn. A sut sut mae'r yym sut mae'r ymateb wedi bod i'r llyfr? O, anhygoel, wir. Yym, o'n i jyst yn meddwl byse byse mam fi yn prynu fo, a wedyn dad fi yn prynu o. Yy, a wnaeth fy ngwraig ddarllen o a meddwl, "you know, ma' hwn yn ma' hwnna'n dda". Ond, you know, oedd y dda- y ddau ohonon ni yn meddwl, you know, "keep your feet on the ground". Dwi ddim dwi'm yn meddwl fydd o'n bestseller o gwbl, you know. Yym, ond ie, jyst bit of word of mouth, a wnes i twîtio cwpl o bethe amdano fo, a yym... jyst pobl 'di deud, "no go on, wna i gael copi", a wedyn pasio fo ymlaen i bobl, a wedyn pobl jyst dwi ddim yn nabod yn twîtio fi a dr- dros y byd yn deud, you know, "dwi wedi darllen y llyfr a dwi wedi dysgu lot a rhoi lot o hyder i fi", a ma' jyst yy j- pob tro, a ma' hyn yn swnio'n mad hefyd, ond ma' wir yn wir, yym pob tro ma' rywun yn twîtio fi neu anfon neges ato fi am y llyfr, dwi heb... heb fethu un, dwi'n yym dwi'n screenshotio nhw a cadw nhw mewn ffeil jyst i jyst... Honestly, ma' ma'n swnio'n w- very weird, dwi'n gwbod. Ond, yy, ma' jyst neis iawn clywed bod pobl wedi gwerthfawrogi o, ma' pobl yn wedi mwynhau a dysgu dipyn bach, yym, oherwydd llyfr wnes i wnes i sgwennu. Mae'n, honestly, mae'n yy yy takes me takes me aback a b- bob tro mae'n mae'n hyfryd. Da iawn. Ie, mae yna gymuned dysgu Cymroeg hyfryd yn dweud, A mae ma hynny, oh, mae oes, ma oes. llyfrau fel yna uh, a'r sgyrsiau ni'n cael ar, ar-lein yn, yn, rhan, yn rhan o hynny. A mm. fe, na, fe nes ti benderfynu hefyd ymestyn yr, yr help uh, rwy ti'n rhoi'r gymuned yna trwy'r cyfrif Twitter yma, y, y Doctor Cymroeg. Uh, pam nes ti ddechrau wneud hynny?

pobl sy'n dysgu Cymraeg, a mae, mae grŵp yn, yn anhygoel, mae grŵp yn ffantastig. Be, be sy'n digwydd fel arfer di, mae rhywun yn gofyn cwestiwn, a mae tua 50 o bobl wedyn yn ymateb iddo fo yn dweud, well, this is how you say it, or no, this is how you do it in the south, or this is how you do it in the west, and no, but you need this mutation. A'r, o'n i'n just meddwl, you know, dwi ddim yn deud mod i'n gwrw Cymraeg o gwbl, you know, ma'... wnes i ennill radd yn y Gymraeg, ffantastig, ma' d- dwi'n falch iawn o fy hun, a ond yy o'n i jyst yn meddwl bod bod pobl isio rywle, un lle jyst i ofyn cwestiwn, a a you know, dwi ddim yn gwybod bob ateb, ond you know fel arfer dwi'n gallu ateb cwestiynau, a wedyn jyst rhwng hynna i gyd dwi'n dwi'n tŷ- twîtio am yym... jyst pethau sy'n ddoniol am y Gymraeg rili, lluniau neu yym jyst tweets bach am be dwi'n wneud, neu yym lluniau helpu efo gramadeg, neu yym a j- timod be, unrhyw beth dwi'n wneud, live sessions weithiau, yym live video sessions weithiau, jyst i cael laff efo Gymraeg, a dyna be oedd o. Yym a you know fel arfer dwi'n dwi'n dwi'n twîtio yn Saesneg, ond y pwynt oedd jyst i gael bobl ym mha bynnag iaith... jyst i siarad amdan y Gymraeg, i wneud y Gymraeg yn fwy yn rhan o'u bywydau nhw, i ddangos iddyn nhw bod y Gymraeg yn gallu bod yn rhan o'u bywydau nhw, er ella bod nhw ddim cweit yn rhugl eto. A, a dyna oedd y bwriad, ac um, nes i, dwi'n newydd checio, uh, mae'r, mae mae'r uh, 4,000 a hanner o, o ddilynwyr ar hyn o bryd. Wow. Sy'n, mae'n mae'n sgerio fi weithiau. Just i, mhm. a mae, mae gymaint o bobl yn ymateb efo, efo syniadau ffantastig ac yn gofyn cwestiynau dwi ddim yn gallu ateb, a wedyn bydd rhywun arall yn gallu, gallu ateb, neu Um, a dwi'n just ffeindio Twitter yn, yn well na Facebook hefyd, cos os mae rhywun yn gofyn cwestiwn, ar Facebook, mae'r ma, ma, ma, ma ffrwd, mae'r stream, mae'r thread yma, y defyn yn, yn gallu mynd ar goll weithiau. Ti'n meddwl, dwi'n siŵr nath rhywun ateb y cwestiwn yna o blaen, ond o, lle oedd yr ateb? Ond efo Twitter, ti'n gallu quotio'r y, y, y tweets mae pobl yn neud, a wedyn deud, um, you know, dyma'r tweet, dyma'r ateb, um, you know, be nesa? So, o'n i'n jyst, o'n i'n jyst meddwl bod y ffordd o'n i isio bobl yy ymdrin â'r Gymraeg a a gweld y Gymraeg a a a profi'r Gymraeg mewn ffordd, yym, Twitter oedd y lle yy gorau i wneud o, a mae wedi bod yn yy anhygoel yr ymateb dwi wedi cael, a dwi dwi wir yn mwynhau wneud o. bob dydd, ie. Ie, yeah, dwi wedi gweld y, y, y cwestiynau a'r atebion yn, yn weddol aml yn dod, uh, dod i fyny ar, uh, ar Twitter, ac yn amlwg yeah. mae yna lot o alw am y gwasanaeth yna. Oes unrhyw yeah. beth, um, dwi'n gofyn i bobl ar y podlediad yma beth yw'r peth anoddaf yn, yn Gymroeg. Um, felly, na i ofyn i'r un cwestiwn i ti, a falle hefyd beth yw'r Problem mwyaf cyffredin mae pobl yn gofyn amdano fe? O, mae hwnna'n gwestiwn da. Um, Dwi'n yn siŵr, cos i, ti'n meddwl be, i fod yn deg, uh, dros y, y, y flwyddyn dwi wedi bod yn neud o, prin iawn dwi'n cael pobl yn gofyn yr un math o gwestiynau. Um, ma, ma, am ryw reswm, maen ma, nhw, ma nhw'n tueddu i fod yn gwestiynau gwahanol bob tro, um, ac efallai bod nhw'n chwilio trwy'r um, trwy account ar Twitter, meddwl, oh, dyna oedd yr ateb Dyna oedd y cwestiwn roedden ni eisiau gofyn a bob dim. Ond um, yeah, dwi ddim yn cael... Um, probably y cwestiwn dwi'n cael mwyaf ydy... Um, uh, ydy hwn yn, yn... Is this a northern thing or a southern thing? A uh, y peth dwi'n ffeindio mwyaf ydy, fel arfer, um, dydy o ddim yn yn rywbeth i wneud efo tafodieithoedd. Yy ma' pobl yn deud, "O beth ydy'r gwahaniaeth rhwng hyn a hyn? Ydy o'n rywbeth i wneud efo tafodiaith?" A a dwi'n deud, "Wel na, ma'n ma' hwn yn jyst yn ffordd ffurfiol a ma' hwn yn jyst fwy ar lafar." A dwi'n ffeindio ma' ma' ma' ma' lot o bobl yn meddwl yym... dim yn de- na- rhoi'r bai ar dafodieithoedd, ma' hwnna'n ma' hwnna'n wrong i ddeud, dyna dim dim dyna ydy o. Ma' ma' pobl yn yy for want of a better word, maen nhw'n beio tafodieithoedd yn meddwl, os dwi ddim yn deall rhywbeth, it must be dialectual neu dialectal, neu beth bynnag ydy'r gair yn Saesneg, tafodieithol. Yym, so hwnna dwi'n gweld mwya, dwi'n meddwl. Yym, ond, yym, na, maen nhw jyst tueddu i bo-... ma' tue- ti'n tueddu i gweld pobl yn deud, "O, mae gen i cwestiwn wirion, mae gen i cwestiwn dwp", a dwi dweud, "Wel, stopia, d- does dim cwestiwn yn dwp o gwbl". Yym, you know, roeddwn i'n gofyn yr un cwestiynau pan o'n i'n dysgu Cymraeg, a doedden ni ddim yn meddwl bod nhw'n dwp ar ar y pryd, so pam dylse rywun meddwl bod nhw'n dwp rŵan? Yym, ie, mae... dwi dwi jyst isio rhoi yy... cyfle i bobl ddefnyddio'r Gymraeg, a dyna peth a a a nodda amdano fo. Ma' pobl yn yy dwi clywed am lot o bobl sy wedi gorffen y cwrs ar Duolingo neu yym ma' nhw wedi yym wedi mynd trwy cwrs yy dysgu Cymraeg i oedolion neu rywbeth, a ma' Cymraeg nhw'n ffantastig ar ôl wneud o, ond y hyder i ddefnyddio fo yy ydy o, a dyna be oedd e efo fi, yym a dyna yy Dyna beth ydy o. Ma' b- yy unwaith ti'n mynd allan a dechra siarad Cymraeg efo pobl, er bod o'n scary, er bod o'n oh my God, what if I get something wrong? dydy pobl ddim yn yn yn dy drin di fel yna. Ma' ma' unwaith ti'n mynd a siarad, hyd yn oed os ti'n siarad efo dy hun and you're a and you're a mad person like I was um and still am um you know mae'n wir yn helpu i jyst siarad a yn anffodus dyna'r peth pwysica ond hefyd y peth anodda, um, yeah, just ffeindio haws, pobl i siarad efo. Ie, yeah. na, na gwneud, falle. Yn, yn union, haws dweud na wneud, yn union. Ie, yeah, ie. Yeah.
A oes unrhyw um, cyngor tips fydde ti'n rhoi i bobl sy'n dysgu Cymroeg, heb law mae ffaith, wrth gwrs, bod rhaid defnyddio'r iaith cymaint a gallu di? Oes unrhyw beth arall uh, okay, dyle pobl um, wneud? Ie, yeah, um, un peth ydy, um, ti'n clywed lot o bobl yn dweud, wel, gwrandewch ar um, Radio Cymru, gwylio S4 ac, a er bod nhw'n helpu, um, swn i ddim yn poeni lot. Mae ma dysgu trwy'r trydydd person, sef gwrando ar pethau yn lle bod yn rhan o sgwrs yn lot anoddach na cael y sgwrs ei hun. So be dwi'n trio ddeud ydy, um, mae yna mwy o siawns gen ti i ddeall pobl um, pan ti'n dysgu Cymraeg sy'n cael sy'n siarad efo ti yn lle just eistedd yn y car a meddwl you know, neidio mewn i sgwrs ar Radio Cymru hanner ffordd a ddim yn deall lot o'r iaith a meddwl, oh, I can't do this, do you know what, this is just, I, I didn't understand a word there, and just, you know, mae dysgu trwy gwrando ar radio yn un o'r ffyrdd anodda uh, o, o ddysgu iaith, dwi'n meddwl. Uh, yr un peth efo teledu, ond um, So tips ydy, gwyliwch y deledu, ond rhowch subtitles ymlaen, a ne- wnewch chi lincio pethe, yy, lot fwy, yym, trwy wneud hynna. Ac un peth arall dwi 'di ffeindio ydy, yym, a mae'n swnio'n, yy, dwi'm yn siŵr be mae'n swnio'n, ond ysgrifennwch ddyddiadur, yym, h- hyd yn oed os mae'n... neu jyst un tweet bob yn ail diwrnod, neu bob dydd, whatever, jyst ma'... gymaint â ti'n gallu, yym, you know, siaradwch, gwranda-, wel, gwyliwch pethe efo subtitles, efo is-teitlau, a ysgrifennwch pethe, a jyst trio a pwsio dy hun, a cywirwch eich hun, a yym, a jyst wir yn yn yn... defnyddiwch yr iaith gymaint a, a phosib. Mm. Dyna, dyna sy'n ni'n deud. A ffeindio ffyrdd i ffitio'r Gymraeg uh, mewn i dy fywyd di, felly. Um, os, os ti chi, mae'n dibynnu, mae, ma pob person yn wahanol. Um, yeah. dwi, I fi, roedd uh, gwrando ar gyneuon Cymraeg yn, yn help mawr, achos rwy'n i'n oh, mwynhau wow. music, ond wrth gwrs, Bydde rhai pobl uh, yn hoffi defnyddio'r Gymraeg mewn gêm o rygbi neu rhywbeth hollol gwahanol. yn bendant, yn bendant. A dechreu ni'r sgwrs yma um, yn siarad am Sir y Fflint, ble ydych chi'n byw, yn, mm. yn y gogledd dwy roi, a, a nes ti ddweud bod chydig o Gymraeg o gwmpas pan oedd y ti'n fach. Uh, faint mm. o faint o'r um, uh, y Gymraeg sy'n o gwmpas yn dyfywyd di bob dydd erbyn hyn? Um, Wel, ar wahan, well, dwi'n siarad Cymraeg yn y, yn y tŷ rwan. Dwi'n dwi dwi ffodus iawn bod y, y wraig yn, yn, yn iaith gyntaf, a dwi'n siarad Cymraeg efo babi hefyd. A wedyn yn y gwaith, dwi'n defnyddio lot o Gymraeg efo'r athrawon sy'n siarad Cymraeg, a obviously lot o Gymraeg efo plant. Yym, a ma' gen i lot o ffrindiau sy'n siarad Cymraeg hefyd. Tu allan i hwnna, ma' hwnna'n fwy anodd. Yym, dwi'n nabod cwpl o bobl mewn cwpl o siopau, yy, dwi'n hoffi siarad Cymraeg efo cwpl o bobl dwi'n nabod, yym, sy'n dysgu Cymraeg, a dwi'n trio siarad bach o Gymraeg efo nhw. Ond, yym, ie, prin iawn ydy'r, yy, adegau yn eu cyfleoedd neu siawnsys i siarad Cymraeg tu allan o'r cylch. A dyna peth anoddach, a dyna pam dwi'n pwy bynnag dwi'n siarad efo, dwi'n dweud diolch a dim 'thank you' bob tro, jyst i ddangos i bobl bod y Gymraeg yn bodoli, a weithiau ti'n ffeindio pobl, "O, ti'n siarad Cymraeg?", jyst trwy ddeud diolch iddyn nhw. So yym ie, dwi... I'm sort of on the hunt at the moment i i bob- i ffeindio bobl yn Sir y Fflint, cos dwi'n gwybod bod 'na lot fawr ohonon ni, yym, so dwi jyst ar y hwnt ar hyn o bryd. Yym, dwi'n hela siaradwyr ar hyn o bryd, so yy ie, dim lot o gyfleoedd, ond... weithiau pan ti'n byw mewn ff-... a a siŵr bod o'n debyg yn yng Nghasnewydd hefyd, pan ti'n byw mewn llefydd fel hyn, yy, weithiau ti 'di'r un sy'n sy'n gorfod wneud y y y cyfleoedd i dy hun, a ffeindio llefydd i i ddefnyddio'r Gymraeg. Yym, a a you know, ma' ma'n... ma'n ma'n beth neis dwi'n meddwl. I- os dach chi'n barod i fynd allan i ddweud 'dwi isie defnyddio Gymraeg, dwi isie siarad efo pobl 'ma, dwi isie ffeindio allan os 'dyn nhw'n siarad Cymraeg', you know, hyd yn oed os 'di'r Gymraeg yn afterthought yn dy ben di, o leia' bod 'na meddwl yy am y Gymraeg, a wnei di ffeindio llefydd i i i siarad Cymraeg bob tro. Ie, yeah, mae fel, um, fel y diwrnod uh, siamai siamai na, um, yeah. y, y, y syniad bod pobl yn, yn dweud ychydig o Gymraeg a pwy a oer efallai bydd pobl eraill sy'n eisiau cael sgwrs yn Gymraeg hefyd. Um, Dwi'n dwi, yeah. hoffi, o'n i'n hoffi'r ffaith pan o'n i'n uh, siarad gyda ti i, i drefnu'r sgwrs yma, nes di sôn am y, uh, y lle takeaway lleol, lle ti'n yeah. uh, dweud siomai neu helo neu beth bynnag i dechrau sgwrs. A uh, dych chi beth, beth yn gwybod um, pwy sy'n mynd i siarad Cymraeg nes bod ti'n dechrau sgwrs yn Gymraeg dy hun? Yn union, yn union, ie. Yeah. And, uh, yeah, uh, mae, mae o'n dod o Twrci, actually, ond uh, mae blant o'n mynd i ysgol Gymraeg, ond o'n i'n gwybod hynna, cos uh, oedd y rhaid i ddeud bod, ie, yeah, mae plant o'n mynd i ysgol Gymraeg, so nes i ddeud, uh, yn Twrceg yn Merchaba, sut wyt ti? A oedd 'na, "O, da iawn my friend." A oedd o'n, you know, oedd o'n oedd o'n oedd o'n siarad a d- a deud halen a finegr efo efo efo sglodion. I was like, you know, er bod e ddim yn rhugl, oedd o jyst yn lyfli i siarad Cymraeg efo pobl, a a ti byth yn gwybod pwy fysa'n meddwl fysa rywun o... sy sy efo siop tsips yn yn Sir y Fflint yn dod o Twrci. yn gallu cael sgwrs yn Gymraeg efo fi. You know, ti byth yn gwybod, a mae'n ma werth o bob tro. Su'mai, sut wyt ti? You know, you know, you know bore da, how are you? O leiaf bod nhw'n gwybod bod y bod y bod y cyfle i siarad Cymraeg yna, os maen nhw'n gallu ac os maen nhw isio. So mae'n mor bwysig, mor bwysig dechrau a gorffen y sgwrs yn Gymraeg. Bore da, how's things? Yeah, thanks, diolch. You know, dyna... bydd hwnna yn anhygoel o beth i'r iaith Gymraeg os 'dyn ni'n gallu wneud hynna.
Wel, diolch yn fawr unwaith eto i Stephen a diolch i chi hefyd am rando. Os ydych chi'n mwynhau'r sgwrs, beth am rannu'r podlediad gyda'ch ffrindiau? A chofiwch i roi adolygiad ar eich hoff app podlediadau hefyd. Gallwch chi anfon eich sylwadau a chwestiynau trwy e-bost neu Mastodon, mae manylion yn y nodiadau.